Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowmy, janyňyz sagmy? Birnäçe dostlarymyz üçin şu wagt şu wideony taýýarlaýan. Bilýän bolsaňyz, birnäçe ýurtda koronawiruslar sebäpli karantinalar dowam edýär. Ähli adam öýünde oturmaly diýip kararlar çykdy we şu wagtda birnäçeňiz öýüňizde otyrsyňyz, okuwlar ýapyldy, işler ýapyldy. Dynç alýansyňyz, ýöne içiňizem gysýandyr. Bir zatlar etmeli, öýde boş oturmaly däl. Diýen dostlarymyz üçin şu wideony düşürdim. Ýaňky diýişim ýaly birnäçe dostumyz haýyş etdi, öwredäý. Öýde boş otyrys, şul iş edesimiz gelýär diýen dostlarymyz üçin şu wagt şu wideony taýýarlaýan. Temamyz Mähriban dostlar eBay bilýän bolsaňyz Amazon, ondan soňra da dropshipping diýip hem ýörite bir häzirki wagtda söwdanyň, ýani onlaýn internet arkaly satyşyň täze bir görnüşi. Dropshipping eýýäm birnäçe ýyl bäri birnäçe ýerlerde edelik gelinýär. Biziňem bar ammada türkmenleriňem arasynda edýänler bar. Ýöne bilmeýänler üçin men gysgaça-gysgaça şu gün informasiýalary siziň bilen paýlaşmakçy. Mähriban dostlar, drop shipping bu ortada alyp satar ýaly bir zat bolýar. Drop shipping meselesi, ýagny türkmençeläp düşündirenimde, biri siziň harydyňy satyn almak isleýär, ýöne siz oňa öz harydyňyz däl-de başga biriniň harydyny satýaňyz. Ýagny dropshippingde eliňizde hiç hili pul bolmazdan, eliňizde hiç hili haryt bolmazyndan siz şol işi edip bilýäňiz. Munuň üçin size gerekli zatlar, mähriban dostlar, dropshipping üçin ýörite ulanylýan saýt, ýagny Shopify. Men ony kommentariýada hem siziň üçin paýlaşaryn. Shopify-a gidip, şol ýerden özüňize saýt ýasaýaň. Ilki bilen dropshippinge başlamazdan ozal siz özüňize bir kategoriýany saýlamaly. haýsy ugurdan harytlary satmak isleýäňiz, gurluşyk materialy, ýa bolmasa-da diýeli daşary ýurtda e, haýwanlar üçin, öýütler üçin ana aksessuarlar, aý käbir görseňiz haýran galarsyňyz, käbir itleriň eşikleri, aýakgaplary, iýen önümleri, oýnaýan oýunjaklary, her dürli harytlar bar itler üçin, pişikler üçin. Ýa bolmasa diýeli aw awlaýan adamlar üçin birnäçe kategoriýalar saýlap bilersiňiz. Hani baglyk tutulýan zatlar bolup biler, ýa bolmasa-da Hani piknige gidende ulanylýan zatlar bolup biler. Özüňize bir kategoriýa saýlaýaňyz. Ýa-da gözellik näme diýler? Näme şu? Meýkapçylaryň zatlar, kosmetika. Kosmetika ugrundan saýlap bilersiňiz meselem gyzlar. Ilki Shopify-da özüňize kategoriýa saýlanyňyzdan soňra, özüňize bir tema açanyňyzdan soňra AliExpress Bilýänsiňiz, hytaýlaryň AliExpress kompaniýasynyň zatlary, harytlary optowoý satylýar o ýerde-de. Ýagny siz ýene-de ýeke-ýekeden hem alyp bilýäňiz. Ondan soňra siz öz magazynyňyza, Shopify-da açan magazynyňyza AliExpress-iň harytlaryny ýerleşdirýäňiz. Men bu zatlaryň ählisini kompýuteriň başyna geçemde, şuny aýdaýyn, şu şu wideo ilki birazjyk tanyşyň, ondan soňra Nädip Shopify-da akkaunt açýan? Men özüm size bir diýeli bir kategoriýa saýlap, AliExpress-den hem haryt ýerleşdirip, ondan soňra öz web sahypamy köpçülige nädip getirdim, nädip satýan hemme zady kompýuteriň üstünde size taýýarlap hem görkezerin, ýöne şu wagt gysgaça informasiýa berýän. Indi ýaňky diýişim ýaly, AliExpress-iň harydyny öz web sahypamyza ýerleşdirýärse, bu sahypanyň özi awtomatiki ýerleşdirip berýär. Siz o ýerde surata düşürjek bolam kösenenizok ýa-da produktyň harydyň adyny ýazjak bolam kösenenizok hemme zady awtomatiki e, kompýuteriň üsti bilen göni transfer edip bolýar indi geleli e, aliexpressdäki baha meselem 1 dollar diýeli näme gerek bize e, näme bolsun seredýän aý näme diýlen şu jagat şu jagat haryt Elime gelen zat da şu wagt. Şu AliExpress-de 1 dollar. Siz muny öz Shopify hasabyňyzda 3 dollar diýip goýýaňyz. Indi öz Shopify hasabyňyzda harytlary nädip satýaňyz? Muny Facebookda, Google'da reklama pul töledip, sahypaňyzy öňe çykardyp, zat harytlaryňy satdyryp bilýäňiz. Indi şeýle işleýär. Dropshipping nädip işleýär? Siziň harydyňyzy satyn alan bir adam diýeli şu harydyňyzy 3 dollara satyn alýarmy? Üç dollara satyn aldy. Size habar gele. Siziň şu harydyňyz üç dollara satyldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aýdýaly Kaliforniýa welaýatynyň plan ýerinden biri harydyňyzy satyn aldy. Boldy siziň eliňize informasiýa geldi. Indi siz näme etýäňiz? Şu harydy şu harydy siziň alan ýeriňiz sahypaňyzyň arkasynda görüp otyrsyňyzda haýsy AliExpressdäki haýsy satyjydan aldym. Göni oňa oňla habarlaşýaňyz. Şu harydy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa welaýatynyň şu plan adresine ugrat. Sebäbi sizden şuny satyn alan adam informasiýalaryny ýazdy. Plany köçe, plany öý, plany welaýat hemme zady ýazdy. 3 dollaram töledi. Indi siz muny Hytaýdan satyn alýaňyz. Hytaýdan satyn alýaňyzda bu ugratmana kargo. Ugratmasy üçin sizden satyn alan adamyň adresini ýazýaňyz. Ýani siziň eliňizde hiç hili haryt gelenok. O sizden satyn aldy. Sizem ondan satyn alýaňyz. Ýöne harydy göni beýlekiň öýüne ugratdyrýaňyz. we muny dropshippingi etýäniňizi eýýäm hytaýlylar aliexpressinkiler mundan ýa 10 ýyl 10 ýyl öň bilip gelýärler belki de dropshipping ýa çykaryp goýberenem şolar olar uje siziň syryňy saklap bilýär ortada hiç kim problema ýok hatda siz isleseňiz olar hatam ýazyp bilýäňiz bu dropshipping sen hiç hil harydyň ýanyna çek diýilýär-de şuň töleg bilen töleg bilen bagly hiç hil kagyz goýma diýilýär Ýa şeýtýäňiz, onda ol göni ugratýan gerek barýar. Indi geleli, meselem, käbir adamlar soraýar. Aý Amazonda satsanam diýeli, meselem, os esas soralaryň biri. Ol adam näme üçin meniň Shopify magazynymdaky harydy satyn alsyn? Amazondan alsa bolmaýarmy? Indi şeýle bir zat-da. Amazondan adamlar gerekli wagty satyn alýar. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Biri, meselem, maşyny bozuldy. Maşynyny diýeli çyrasy gerek ýa-da bir ýerine bolt gerek. Şu maňa plan zat gerek diýip gözläp Amazondan satyn alýar. Indi ikinjiden Shopify-dan adamlar nädip satyn alýar? Meselem, ýaňky diýişim ýaly bir kategoriýa saýla diýdiň-ä diýip aýtdym bilýärmi? Bir kategoriýany saýlaýaňyz. Indi şo kategoriýa boýunça adamlaryň öňünden çykýarsyň reklamaňy. Adam Facebookda, Instagramda gezip ýör, öňünden kosmetika bilen baglanyşykly bir e, sahypa çykdy. Web sahypa siziň sahypaňyza gelýär, girýär, görýär. Diýär, "Aý, şuna alsamam boljak." We şeýdip alýar. Bu keýpine görä alýar siziň harydyňyzy Shopify-dan. Hany, maňa şu haryt sroşny gerek, zerur diýip satyn alanok. Siziň e, harydyňyzy keýpine görä alýanlygy üçin hem zat edýär. E, siziň harydyňyzy satyn alyp bilýär. Hany bu ýerde Amazon ýa-da eBay bilen baglanyşykly zat däl. Şonuň üçin siziň harydyňyzy satyn alyp bilýär. Indi käbir soraglara Ýene-de birnäçämiz diýýänsiňiz, AliExpress-den satyn alyp bilmeýärmi amerikanlar diýýän bolmagyňyz mümkin. AliExpress-de 1 dollar wagty seniň harydyňy näme üçin 3 dollara satyn alsyn diýýän soraglara jogap hökmünde tagam bu adam siziň web sahypaňyzdaky harydyňyzy öz keýpine görä aldy. Bu harydy gözläp alanok. Maňa şu haryt gerek, plan ýerde bahasy näçekä, bu ýerde 3 dollar eken, AliExpress-de 1 dollardyr diýip gözläp alanok. halaýar, alýar. Ondan soňra-da şeýle bir zatda amerikanlar ortalama ýyllyk segsen, togsan müň dollar pul gazanýar. Segsen, togsan müň dollar pul gazanýandygy üçin hem muny aýa bölende olaryň aýlyk somagy üçin harçlaýan puly, ana, alty müň, ýedi müň dollar. Siziň üç dollar ýa dört dollarlyk zadyňyz olar üçin bir zwaçka. Şonuň üçin, e, meselem, e, dropshippingde, Shopify-da, meselem, e, köpüňiz diýen bolmagy mümkin. Diňe Amerikamy, başga ýurtlarda edibilermi diýenleriňiz bar bolsa, Edip bilersiňiz, synap görüň, ýöne esasy meň berýän maslahatym Amerika, çünki eýýäm beýleki ýurtlara gideniňizde o ýerdäki adamlar üç dollarlyk zat tapanlaryndan soňra iki dollarlyk, bir dollarlyk harydyny gözläp başlaýar. Şu haryt başga ýerde näçeden, başga magazinde şundan arzanragyny tapyp bilerimmi diýip gözleýär. Ýagny bu ýerdäki ýaly gördüm, dawaý al diýilen panýata ýok. Şonuň üçin esasy zatlar ýaňky zatlar üns berýäňiz. Mundan başga-da has gyzyklananlar bar bolsa men kommentariýalara serederin. Shopify-dan nädip öz magazynymy açmaly? Birim Shopify tölegli aýlyk özüniň tölegi bar ulanýanyňyz üçin. Ondan sonra Shopify nädip magazynymy açmaly? Nädip AliExpress-iň harytlaryny ýerleşdirmeli? Ondan sonra-da nädip öz sahypamy Amerikanyň içinde reklama edip, amerikanlaryň öňünden çykar ýaly etmeli diýen tema boýunça-da ýene-de siziň üçin bir wideo getirerin. Ondan soňra-da eBay-de we Amazon-da nädip harytlary satmaly diýen temalarda hem siziň üçin ýakyn wagtda gysgaçyk wideolary paýlaşaryn. Bu wideoda hem birazjyk hem bolsa bir zatlar öwrenensiňiz diýip umyt edýän. Has gowy wideolar üçin hem ýakyn wagtda görüşeris. Kanala agza bolmagy, laýk basyp, kommentariýa ýazmagy we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy hem ýadyňyzdan çykarmaň. Aramyzda birnäçe başlajak dropshipping işine başlajak adamlara-da üstünlik arzuw edýän. Ondan soňra-da eger hani dropshippinge başlap belli bir ýere geleňizden soňra aýlyk 10 müň, 20 müň dollar gazanyp başlaňyzdan soňra şuny ýatladyn, ýadyňyzdan çykarmaň. Ahmet öwredipdiň, janyň sag bolsun diýip bir käwagt bir ýatlap, Habarlaşyp dursaňyz menem monça bolaryn esasy zat wideolarymyň görülmegi dälde araňyzda birileriniň ýani bir işde üstünlik gazanmagy. Onda näme indiki wideolarda görüşýänçäk sag boluň dostlar.